Atmaten tismatin i t-id-nniḍen azul u ansuf yis-went. Nkemmel daymen aselmed n ssebt, ass-agi d la leçon tis snat anda d-nemmeslay,

Iruḥ-d, mačči i wakken ad d-ibeggen iman-is d Ṛebbi i yella, ukontrar yebɣa ad d-ibeggen iman-is d Amman, d mmi-s n Buladem i yella, xaṭer ur yebɣi ara ad issexdem taṛebbanit n baba-s. Maca deg waṭas n tikkal, imeslayen-is ttmeslayen-d d akken ur ten-id-iqqar ara yiwen ma mačči d Ṛebbi i yella. Smi yemmut Lɛazer, yellan d ameddakel-is.

Ini-as ad yeḥlu, ini-as ẓriɣ d akken ad yeḥlu, ass aneggaru. Dɣa Lmasiḥ yenna-as deg Inǧil n Yuḥenna, ixef wis ḥdac, taṣeddart tis setti uɛecrin akked sebɛa uɛecrin, Yal amdan yeddren yumnen yis-i, ur yettmettat ara maḍi. Tumneḍ s wanect-agi? Marṭa tenna-yas, Umneɣ, a Sidi, d kečč i d Lmasiḥ, d kečč i d Mmi-s n Ṛebbi, win akken ad d-yasen ɣer ddunit. Ad nwali dakken d atmaten a tiyesmatin, beaucoup plus d amect-igi, ad awent ɣreɣ deg Bercy de Nazareth. Sidna Ɛisa yenna-yas, D nekk i d ḥeggu, d nekk i d tudert.

Alors, dagi nniɣ-d ad nwali tarebbanit n lmasla. Dɣa, la leçon n wass n lḥedd, ad naf dakken Lmasiḥ isečč xemsalaf n yimdanen, n yergazen, bɣir tilawin akk d warrac. Mecṭuḥ. Dagi-nni tzemrem ad t-id-teɣrem, ad t-id-teɣrem deg Inǧil-agi n Yuḥenna ixef wis setta. Ad nwali dakken yenna-yasen i yinelmaden-is, Fket-asen kulmi ad ččen, axaṭer llan dinna yemdanen

Yeɛlem d akken d izemmar seg iful n lɣaci n Granvela, yerna yenna-k d akken iqerreb-d lɛid n tfaska, d acu a tnal d tasendakwit i wakken ad walin neɣ i wakken ad ẓuren afakan dinna, xaṭer ittilin lɛid n tfaska. Mais d acu i nebɣa ad d-nwali dagi? Ad nwali d akken Lmasiḥ isteqsa qbel Filbus, yenna-yas fket-asen ad ččen. Ok. Yenna-yas ur nezmir ara. Dɣa deg lebda Siwit yenna-k Andryus, gma-s n Semɛun, Buṭrus, yellan seg inelmaden yenṭeq ɣer Sidna Ɛisa yenna-yas, Yella dagi yiwen uqcic yesɛa xemsa n teḥbulin n uɣrum,

Ad ilin azal n xemsa alaf n yirkasen. Sidna Ɛisa yeddem-d tiḥebbulin-nni n weɣrum, yeḥmed Ṛebbi, icekkeṛ-it, iferq-itent i lɣaci yeqqim-d yeqqimen ɣef leḥcic, ifaq-asen, dɣa daɣen iselman-nni ččan akk alammi ṛwan.

Deg tcapitr-nneɣ, Fenda isseḥla yiwen uderɣal ameslay yella-d tazwara nnan-as inelmaden-is anwa i yemedlen d netta neɣ d imawlan-is. C'est ça, c'est que nekni mi ara teḍru twaɣit i yiwen neqqar-as s acu i yexdem. Masiḥ ini-as ur yelli d netta ur llin d imawlan-is. D acu iwakken ad d-tban tmalmakt n Sidi Ṛebbi. U d tidet, Lmasiḥ yerra-yas-d tiẓri i uderɣal.